Eri izooba ebiro abiri na munaana by'okwa ikumi na kumwe omu mwaka ogw'enkumi ibiri abiri na eshatu, haabaho omukoro gw'okutaho abaronda emikono omu busabadiikoni obwa Rwemikoma aha mariisa ataano goona gaayeteeranira kandi abaronda igana ataano na bana baateebwaho emikono. Owataho emikono ni Bishopu Amos Magyezi, omureeberezi w'obureeberezi obwa North West oburikushangwa omu disiturikiti ey'e Ibanda, owaajwekyera omureeberezi owa North Ankole, Bishopu Stephen Namanya otwire nashaasha. Bishopu Amos Magyezi omu kubuurira kwe yanahiga abanya Uganda okubanza bakasherura obukama bwa Ruhanga reero ebindi bikabongyerwaho. Kandi nashabira omureeberezi w'obureebezi obwa North Ankole Bishopu Stephen Namanya,

Abarikubamanya nibagira ngu bakatandika hamwe obubuurizi, baashoma hamwe obwahure, baakora hamwe nka baasabadiikoni, baabugabuganira aha mayunivasite maingi gatari gamwe na gamwe agu baashomeiremu, kandi Ruhanga yaija yaabatoorana bombi okuba abareeberezi n'obu baraabe baatorainwe omu myaka etarikushushana. Nk'oku abaana b'eishomero bariyo nibagaruka omu maka gaabo kushanga abazaire baabo, Bishopu Amos Magyezi, Naashaba abazaire okworora abaana baabo n'okubihana kandi naabihiga obutahingira abaana baabo b'abaishiki batakaherize kushoma. Ndi Amos Magezi, omureeberezi ow'obureeberezi obwa Ibanda nari North West Ankole, obu ekitebe kyabwo kiri Ibanda. Eri izooba naasiima Mukama munonga munonga kureeba ngu naija Rwemukoma Archdeaconry kurwekyera. omureeberezi wa North Ankole Bishop Stephen Namanya ahabw'amaani makye anshabire kwija kumuha omuganda okutaho abarikwenda kuhamirwa engaro bakahamirwa omu kwikiriza kwabo. Nitwenda kusiima Mukama ahabw'okugira ngu byona byakorwa twahamya abaronda igana na makumi ataano na bana barimu abato n'abakuru. Kandi nitwenda kusiima Omukama ahabw'Abakristaayo boona abu yaija kukwatanisa naitwe, n'Engiri eyaabuurwa, n'abantu baingi abaagiikiriza. Kandi naasiima Omukama ahabw'obuteeka obu naareeba omu busabadiikoni obu, na n'okukwata eshaaha, ahabw'okuba saaviisi twagikora omu bwire bukye kandi yaahwa gye. Mbwenu naasiima Omukama kureeba ngu Obukama bwa Ruhanga buriyo nibwombekwa omu mwanya omu. Twagambibwa ekigambo kirikugira ngu tubanze kusherura Obukama bwa Ruhanga n'okuhikiirira kwe reero ebindi tubone kubyongyerwaho. Haza Abanya-Uganda abu tukira obwingi babandize kusherura ebindi omu mwanya gw'okubanza Obukama bwa Ruhanga n'okuhikiirira kwe. N'ahabw'ekyo ninteera omuranga Abanya-Uganda bagyenzi bangye Uganda yaitu eri aha musingye gw'ediini, omusingye gw'engiri, revival niyo yaareeteire. abazaire baitu kujunwa reero bakimanya omukama bakashomesa bakamanya omugasho gw'obwegyese bakashomesa abaana baabo nikyo twiniire abeebembezi bakuru omu maka n'ahabw'ekyo tubanze tusherure obukama bwe n'okufukiirira kwe reero ebindi tubone kubyongyerwaho ahabu ku abaana basherwire ebindi kumanya kubanza obukama bwa Ruhanga kandi obu abazaire baabo baabaanisa obukama bwa Ruhanga bakabona kubeegyesa n'ahabw'ekyo Ruhanga asiimwe nimbendeza embabazi n'obusingye ebirikuruga aha Ruhanga Omurimo gwa mukama gugyende omu maisho bishop namanya okire nomukazi wawe rero mubone kugumizamu nimuhereza. Ssabadiikoni wa Rwemukoma, Venerable Rev. Benon Bareire, yaasiima Bishop Amos Magyezi ahabw'okwija akataho abaronda emikono. Venerable Rev. Benon Bareire nawe yaayehanangiriza abazaire okurinda abaana baabo obutaza omu bintu ebirikubateganisa. Amaziina gangye ni Benard Rurabura nibareeta enoni ndi omuriisa wari omukoma kandi ahabw'embabazi za Ruhanga ndi Saabahaiguru waayo twasiima Ruhanga eizooba eri ahakuba twaba twine omureebezi aha by'abaronde kandi hakiri omureebezi wa Uganda owaitu Reverand Amos Magezi ahabw'okushwekyeera omureebezi owaitu ku yaarwaire mbwenu niwe aija kukama abaronda abo twagira ekitiinisa kirungi. ahabw'okuba obusa abadiikoni boona amariisa hane agaaba gari omu mwanya ogu, oburiisa obwa nyina hakaba hariho oburiisa obwa bugahe, hakaba hariho kizima, hakaba hariho n'obwa bumikoma, mbwenu abaronda abo boona niberundana nibamanya kuba abadiikoni. ahabw'okwenda kukoresa safaari egi y'omurinzi John Obarundi. So mbwenu haihi aha Bishop wa Uganda niwe yaahamya Obarundi kandi twahamya Abarundi baingi twamwakiira omu kitiinisa ky'amaani kandi yaabanza n'aha ishomero kwombeka aha bwa domitori y'abaana aha bwa boodingi sekishoni. Niwe yaayebembire omukoro ogu gwareebeka gye munonga yaatuguririra ebirungi. Twasiima Ruhanga ahabw'omuringo. Ababuurizi makumi abiri na mukaaga abu tuba turimu ab'ekigero kimwe kwonka abo baaba bari omu mwanya ogu haba hariho Rev Meshack Kamuhahwa nk'omwaahuri wa Budarehe, haba hariho Rev Erica Mutaremwa nk'omwaahuri wa Kijuma. haaba hariho ekyokureeba iyo CD Mukoma Seed School, haaba hariho chairman w'ego mborera egi ow'eishe-emwe Sam Karujara, nk'abantu bakuru ababaire nikitinisa kandi twaba twine na Rev. Lucia Asiimwe nka vice president wa Fathers Union Abeebembezi baitu, n'omukuru w'abakristaayo ow'eishe-emwe St. Teresa. N'abandi aba nibajwekyera amakanisa agandi nibasiima Ruhanga ahabw'omurimo ogu n'ekitiinisa eki areebeka gye. Nitusiima Ruhanga eky'okubanza itwe nka ab'emikoma ku naahikire aha naayongyera amaani omu bwegyese. Waaronda nyekundiire kwetoroora obusaho buri omu koona haza omu by'obwegyese nambwenu itwe tusiingire omwoka omu disiturikiti ya Katwe. Kandi n'eri izooba nangwa hariho ozikugire abaana baawe nibahuumura. Kandi abampuriire abakuhurira ebi turikugamba niinyenda eze abaana baitu okushoma ahabw'okuba niyo fiucha yaabo ya nyenkyakare, niryo eihanga ryabo ery'enkyakare, nibo beebembezi baitu ba nyenkyakare. boona baataaha omu maka abandi baagyendera abandi nibagitaaha. Nimpabura abazaire ninteera omuranga ngu baakiire abaana abo babareeberere. Abaana barere kusiibwa omu masenta, omu puuru, omu zaakariyoke, omu maarwa, babatangatangire nk'oku abashomesa babaire babatangatangire aha mashomero gaabo. Ahabw'okuba obunaku obu abamwe nibaikanga okuhingira abaana baabo bakiri bato, babasiisira laifu yaabo ya nyenkyakare. Ninshaba kwegumisiriza ngu batahindura abaana babagumisirize baije babiheereze ekitiinisa ky'amaani omu maisho. Nikyo naanimpabura aha bazaire n'abaana baitu bataine. Kandi abaana mwegumisirize muri gye omu bibanda, muze kukorera omu kanisa, muze kukorera omu maka g'abazaire baanyu n'amashomero gaanyu, mutambire eihanga ryaitu. Omukoro ogu gwahikwaho abaahure n'ababuurizi baingi kandi baayoreka okushemererwa kw'amaani.

Ndi omubuurizi Moses Katwiire, ndi omubuurizi w'ekanisa ya Kaana Church of Uganda omu buriizo bwa Butare. Kandi ndi omwe orikukora omuri East Kanjuna. Nsiima Ruhanga owaatuhikire aha izooba eri, owaatutaho engaro, nsiima omureeberezi waitu, obu yaaba atariho, Nyowe Cleveland Steve naamanya kwonka yaajwekyera Bishop Magezi wa Westi ya Buri Dayosizi. Nyowe nitumusima ahabw'omurimo ogu yaakora aha, ekigambo kya Ruhanga kyagambwa, embabazi za Ruhanga zaareeberwa aha, abaana baateerwa engaro. Mbwenu nitusiima Ruhanga kandi nitushaba omureeberezi waitu Ruhanga kumukiza. aguhereze amagara ahabwa Yesu Kristo. Yangye Alice Tugume maze aziine nibija n'ekanisa egi ei teyariyo nikoma nasiima Ruhanga ahabw'eki Ruhanga yatukorerize enjweri egi omurimo murungi okuteebwaho kw'abaana baitu bishop n'obu atija kwonka yazeekyera bishop watukorera omurimo murungi munonga akatubuurira enjweri akataho abaana baitu emikono. Abantu twine embabazi za Ruhanga ahabw'okuba orikurenga abaana baitu twarenga omwaka twasiima embabazi. Ninyetwa Beinomugisha Filbert Bashiri ndi omu kanisa ya Migina nka Fathers Union leader omu kanisa egyo kandi omubwisa nibwo bumwe obwa Migina na n'obusaba Deacon nobwo bwa Bumbowa. Izooba eri ninsiima Ruhanga ahabw'okureeba ngu abaana baitu bateebwaho na ndi omwe omu bazaire b'abaana abo abateebwaho, hateebwaho omwana wangye omwe ow'omwojo na na mwizukuru wangye. kandi ninsiima bishop waitu Steven Namanya okukwatanisa na ba bishops abandi ahabw'okuba we akarwara kwonka hati akora bishop w'eibanda the right reverend Amos Kagezi hati oku okukwatanisa kurungi nikwo kushemereire omu nsi omu madiini ku atandikire omu madiini nikuza n'omu ihanga n'eihanga ryaitu twena. kandi otume nitukwatanisa twine obwengye nigo maziina ahabw'embabazi za Nyankanga omurokore ninjwekyera ekanisa ya Katojo kandi nikwo omuhereza waayo omubuurizi twasiima Ruhanga munonga ahabw'eizooba eri ery'abaronde barikuhambwa twasiima Ruhanga ahabw'enshonga y'okugira ngu mukama waitu Bishop Stephen Namanya Mukama obureebezi obu kandi Bishop waitu katwite omu Ruhanga nashaasha kwonka nitusiima Ruhanga okuguma natuteekateekaho omwaka okutahwa tatwireho baronde omwaka okutahwa okutaaha omu gundi nitusiima Ruhanga munonga ahabw'embabazi ze nambwenu itwe nk'ababuurizi abakuru hamwe n'abasya abasya abari omu busabadiikono obu n'ababuurizi bataano kwonka ahabw'obusabadiikono obu hariho ababuurizi bana abakuru abasya kandi abakuru Tukaba turi ababuurizi ikumi na mukaaga, nitusiima Ruhanga munonga ahabw'eizooba eri kuritebeekanisa kandi akahikiriza twayakiira ow'eishe-emwe Amos Magazi okutujwekyera, okuhikiriza kworobya okuhendeka aha mbwenu itwe nka Notankore twatunga omugisha muhango omu Rurimi Koma okwakiira omureeberezi wa Ibanda okwija kuba naitwe nambwenu yaatugambira ebigambo birungi bwa Ruhanga reero ebindi bikaija bikatwogyerwaho tusiima Ruhanga munonga ahabw'engira y'ekitiinisa tusiima Ruhanga ahabwa bingi ebikozirwe n'ebitakozirwe mbwenu nitushaba ngu Ruhanga Nahabwe Joseph Muheki ndi omukristaayo omu kanisa omu ninsiima omukoro ogwabaho eri izooba ogw'okutaho emikono na munonga enkwatanisa ei naareeba ahagati ya Bishop Stephen Namanya na Bishop Amos Magyezi owaamushwekyera ahabw'omukoro ogwo gw'okuhamya abaana omu kanisa. Kintu kirungi twasiima nk'abantu ba Rwomukomo ahabwa omukoro murungi munonga. Kandi tushaba abantu kugaruka omu makanisa gaabo, okukora amakanisa gaabo, okwombeka amakanisa gaabo. Abeebembezi aba baabe eky'okureeberaho kirungi munonga ahariitwe. N'ahabw'ekyo Ruhanga abampere omukisa. Twasiima Ruhanga ahabw'okuruga aha kuturekyera omwisa gwa kijuma eky'okureebeka ahaizire owaitu kijuma mbwenu kwonka gwakubaire mukuru mukuru kyakwakira omureeberezi Amos Magezi owaagyete omureeberezi w'omukwano Nsambire twashemererwa yatwongera omwegi kandi abaronde kwonka na makumi ataano na bana

orwaire kwonka twagira saavisi nungi munonga twataho abaana baitu abaana magana ataano na bana kandi omukoro gwabonera gye munonga munonga yaahabwa ebigambo ebirungi n'okubanza kuronda mukama ebindi bikagongyerwa mukama asiimwe Twinamatsiko Fred niga omu kanisa eya Kijuma niga omurika kandi niga oburiisa obusaho diikoni obwa Rwemigomo. Nibumusya njwera ebiro ikumi abiri na bina ruka ikumi na kumwe nibu njwaire ninsiima Ruhanga. Abaishemu nimbagambira ngu okuzina nikyo kintu kirungi nk'okuza owa Yesu oreebe ebintu ebirungi nk'okuza owa Yesu ohurwe n'obusingye ku naaza engwe naareeba Yesu. Kandi nimbagambira ngu omu kuzina tiharimu kufeerwa ahabw'okuba hati egi eshaaha noreeba turi omu mukoro gwa Saabadiikoni twaturi aha twaturiyo nitutaho emirundi abaronda emikono mbwenu nitusiima aha bwa Bishopu. kwija akateeraho abaana b'obureebezi bwaitu emikono kandi agaruka akatukwatsa. Twine okushemererwa kw'amaani abaitsiremu n'empiro abatakajunire muze kujuna. Rundi n'okuteebwaho emikono. Abaana abatakateirweho mukono nikimanyisa ki? Naaba yaakura naaye yaahamwe kuba yaaba Omukristaayo. Ahabw'okuba akuba atakateirweho mukono nikiba nikimanyisa ngu atakahamire. Mbwenu hati ku akuteerweho mukono naaba yaahamwe. Ngu ogwo n'Omukristaayo. Naikirizibwa kugaitwa, naikirizibwa kwemerera omuntu. Nashemererwa amazina nibanyeta Baryeija Ivan ninzaarwa omu busi obwa Dikoni obwa Rwonkoma aha buremeezi nobwa Northern nashemererwa munonga ahabw'okuba eki nikyo kiro kya kashatu tujwaire kwonka nashemererwa munonga engiri ya Bishop Amos Magyezi owa North Western ahabw'okuba ekigambo eki yaakigamba kugira ngu mubanze musherure Obukama bwa Ruhanga n'ebindi byona mubyabyongyerwa mbwenu twikiriza kusherura Obukama bwa Ruhanga kandi Abanyamakuru baitu Erin Egana hamwe na Shira Rwakabuye nibo baahika aha mukoro ogwo kandi waaba noonda aha Christ Media TV noobaasa kutukuratira aha mikutu yaitu yoona, YouTube, Twitter, Facebook hamwe n'ahandi. Kandi waaba noonda kugamba naitwe noobaasa kututeereraho aha siimu zaitu eziri aha sikuriini. Kandi waaba noonda kugambaho naitwe noobaasa kututeerera aha siimu zaitu eziri aha sikuriini yaawe.